mwathani agocwo rĩtwa rĩakwa nĩ suleimani njerũ wa werũ nĩhonokete na ngenda kristo nĩ tondũ wa kũhe kĩrĩgĩrĩro kĩa moyo wa tene wa- na tene nĩngwenda kũmũnyita ũgeni na nĩgetha tũigue kiugo kĩa ngai kĩrĩa aharĩirie mũthenya wa ũmũthĩ tigai tũhoye Ngai Mwene-Hinya-Wothe, amũkĩra ngatho nyingĩ nĩ ũndũ wa gũtũnengera mweke wa gũtũma tũigue Kiugo gĩkĩ gĩaku kĩrĩa gĩtũũraga muoyo tene na tene. Twahoya warie na ithuĩ, na nĩ getha Ngai ndũmĩrĩri yaku Mwathani ĩtuĩke ya gwaka ngoro citũ. Na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Nĩ tũkũigua ithomo thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana wa mbere. Mũrango wa inya, mũhari wa kenda. Ũhoro ũrĩa wendani wa Ngai onanirie naguo harĩ ithuĩ nĩ ũyũ, atĩ Ngai nĩarekirie Mũrũ wake wa mũmwe oke gũkũ thĩ nĩ getha tũgĩe muoyo nĩ ũndũ wake. Kiugo kĩa Ngai mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ngwendaga tũkorwo na kĩongo kĩrĩa kĩroiga Ngai hamwe na ithuĩ. Na thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ, twaneyũria maita maingĩ, kĩrĩgĩrĩro gitũ kĩna kũ? Tũkoria maita maingĩ mwĩhoko witũ wĩna kũ? Na maita maingĩ nginya tũkoria atĩrĩrĩ, rĩrĩa twĩ gũkũ thĩ-ĩ, Ngai aratwĩciria meciria arĩkũ? No kwĩna maũndũ arĩa ngwendaga kũmũmĩrĩria namo mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩgetha tũigue ũrĩa Ngai arenda kwaria na ithuĩ. Na kwĩna maũndũ arĩa ngwendaga tũthome ũhoro wa kiugo kĩa Ngai kĩngĩtũigua. Na tũkiuga ũhoro wa wendani wa Ngai, kana Ngai hamwe na ithuĩ, nĩ tũrarora tũkona atĩ Ngai nĩ atwendete. Nĩ tondũ Ngai ndangĩtwenda o ũguo tu tũhũ, Ngai atwendete nĩ tondũ arĩkoragwo hamwe na ithuĩ. Na kiugo gĩkĩ kĩratwĩra atĩrĩrĩ, kuonania atĩ Ngai e hamwe na ithuĩ, nĩ tũrona atĩ nĩ atũmire mũrũ wake wa mũmwe oke gũkũ thĩ nĩgetha atũkuĩre. Nĩ tondũ wa gũkorwo atĩ nĩ tũkagaya muoyo wa tene na tene. Na kiugo kĩa Ngai kĩratũmĩrĩria atĩrĩrĩ, atĩ kũhetũkĩra gĩkuũ kĩa Ngai kĩa Jesu Kristo, nĩho tũhotaga gũkuhĩrĩria Ngai na tũkamenya wendo wake igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ. Na toguo rĩrĩa twĩ gũkũ thĩ, ũndũ ũrĩa ingĩenda kũmomĩrĩria... Wee ũrathikĩrĩria, nĩ atĩ Ngai nĩ akwendete, Ngai nĩ atwendete mũno, na nĩkĩo aratwĩra atĩ twamũkuhĩrĩria na twaririkana atĩ nĩ atũtũmĩire mwana wake wa mũmwe atũkuĩre, nĩ egũtũmenyithia atĩ gũtirĩ na hĩndĩ agatuĩka wa gũtũtiganĩria. Na ũndũ ũngĩ nĩ atĩ Wendo wake nĩ ũkoragwo ũrũmanĩrĩire na mĩhango ĩrĩa enayo igũrũ rĩ mĩtũrĩre itũ. Na maita maingĩ nĩ tuonaga atĩrĩrĩ, rĩrĩa nginya tũtarĩ aciare, nginya rĩrĩa tũtarĩ tũmbĩtwo nda-inĩ cia manyina maitũ, Aarĩ atũũĩ, nĩ aamenyete mũhango ũrĩa aarĩ naguo igũrũ rĩ mĩtũũrĩre itũ. Na nĩ aarĩ andĩkĩte mĩhango yothe ibuku-inĩ rĩake, na nĩ getha tũmenye atĩ nĩ atwĩciragia. Nĩ kuonania atĩ rĩrĩa wokire gũkũ thĩ, nĩ ũratara ũkona maũndũ arĩa Ngai anagwĩkĩra. Na maũndũ arĩa anagũtwa- anagũtwara na njĩra ciothe anagũtwara na nginya marĩa ngai agũkinyĩtie ũkona nĩ mĩhango ya ngai na toguo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ atĩrĩrĩ ngai ena mĩhango mĩega igũrũ rĩ mĩtũrĩre itũ twĩ ta bũrũri ena mĩhango mĩega

Nĩ maũndũ arĩa enamo igũrũ rĩ mĩtũrĩre itũ nĩ mĩcirĩrie, wĩna mwĩcirĩrie wa thayũ, mwĩcirĩrie wa gũkorwo nĩ tũrona maũndũ maitũ makĩagĩrĩra. Na mwĩcirĩrie wa Ngai ti ta wa mũndũ wa thĩ, mwĩcirĩrie wa Ngai... Ũkoragwo wĩ mwĩcirĩrie wa gũtũma atĩ hĩndĩ ciothe nĩ tũratherema. Na Ngai atwĩciragia mahinda mothe, atwĩciragia thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ o hĩndĩ ciothe rĩrĩa twamũkaĩra. Na rĩrĩa twamwĩta nake agoka agatũigua. Toguo rĩrĩa twĩ gũkũ thĩ, rĩrĩa tũramũkaĩra, rĩrĩa tũramwĩta, aratwĩciria mathaa mothe, agatwĩciria o mũthenya o mũthenya, na o ndagĩka o ndagĩka akoragwo agĩtwĩciria. Na nĩkĩo twĩ na gĩtũmi gĩa kuga atĩrĩrĩ, atĩ nĩ tondũ mwĩcirĩrie wake nĩ mwega, nĩ tũramenya atĩ no tũkũtherema na no tũgũtuĩka atorania. Na ngĩrĩkĩrĩria ngwenda kũmwĩra atĩrĩrĩ, atĩ Ngai nĩatũcagũrĩte, na Ngai nĩatũthurĩte, na atũthurĩte twĩ na gĩtũmi kĩnene gĩa gũkorwo twĩ gũkũ thĩ, na rĩrĩa atũretire gũkũ thĩ, atũretire thĩ nĩgetha atĩ tũkoragwo twĩ kĩonereria kĩa maũndũ arĩa angĩkĩra arĩa mamwĩhokete. Reke tũmenye atĩ Ngai arĩkoragwo hamwe na ithuĩ ona mahinda-inĩ ta aya thĩ ĩrakorwo nĩ maũndũ, ona ningĩ ta mahinda ta aya nginya bũrũri witũ ũrakorwo nĩ maũndũ, Ngai no aratwĩciria. Toguo Ngai atũrathime mũno, Ngai atwĩke wega tũkĩthiĩ na mbere na kũmũmatha. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen.